Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

from outside this world. Xi ħaġa li saqsuna ħafna wkoll dwar is-CFI għax ħafna nies eh, għadhom ma jifmux eżatt eh, x'inhu fis-CFI ġili saqsuna mintom tiħdu drogi waqt is-CFI jibdew jaħsbu għax esperjenza li tinvolvi trips u hekk. Is-CFI Minn fejn bdiet biex in-nies nfehmuhom daqsxejn x'ikun qed jiġri waqt C5? Minn fejn oriġinat? X'inhuma r-roots tagħha bħala proċedura? Ħa nibdew mill-bidu nett nett nett, jiġifieri. Aħjar, ejwa. Mela, tul iż-żmien nafu li meta jkun hemm kongregazzjoni ta' nies f'daqqa, u jitolbu għall-istess għan, dejjem jidhru dawn id-dwal. Meta tgħid jitolbu, ġifieri f'sens reliġjuż jitolbu jew? M'hemmx għalfejn reliġjuż, just li tirringrazzja l-univers u hekk, eżempju, għax meta kien hemm fi żmien qabel, kif naqbad ngħidu, żmien l-Inka u hekk, Dawn xorta kienu jaraw dawn il-blalen tan-nar, jekk tara fil-cave systems tara bħal spirals u affarijiet oħra li jien għalija dawk nagħmel attribuzzjoni għalihom. Issa, però is-CE five kif ifforma s-CE five pratikament il-proċedura li adatta Stephen Greer, għax aħna fuqha nimxu, sawa. Daw, pratikament kien hemm ġeneral Ġermaniż insomma ġiġa tħaddinna fuqha di li kien mar hemmhekk it-Turkija fejn daw it-Turkija kienu jipprattikaw dil-biċċa tax-xogħol fil-muntanji. Però Dawn skoprew dil-ħaġa, it-Turkija, is-Sufi, dis-setta Iżlamika tissejjaħ is-Sufi, u jinsabu fil-muntanji, fir-reġjun tal-muntanji tat-Turkija. Ironikament, fil-bidu, fl-Iżlam kien permess li jpejpu l-ħaxix hawn hekk, għax hemm rekords. Infatti. Illum il-ġurnata ma jistgħux ipejpu ħaxix. Le, illum il-ġurnata hija meqjusa bħala ħram. Fhimt? U t-tabakk le. It-tabakk le. Ġiet ħaram fl-1800s. Jew le, ġiet ħaram fis-1700, sorry. Eħe, fis-1700s ġiet ħaram għax kien hemm wieħed fl-Afrika u sultan u ddeċieda li n-nies ma kinux qed jagħmlu xejn daw ipejpu dejjem relax, ħajja relax, ma rridux jiġġieldu, jiġifieri rridu jgħixu fil-paċi u qal isma' daw ġew weak tipo għalih u ridhom ibbenja l-ħaxixa. Weak għax eżempju rridu l-paċi. Fim, daw minn pep il-ħaxixa kulħadd friendly naħseb, kważi. U insomma u bbenja ħjielhom għax ġew soft wisq. Insomma, is-Sufi, peress li hija setta Iżlamika u tinsab fit-Turkija, fit-Turkija nafu li bejn it-Turkija, il-Libanu u dawk il-postijiet kollha hemm ħaxixa tajba. U dawn kienu jipprattikaw jiġifieri li jpejpu l-ħaxixa wkoll. Kienu jikkonsmawha, ma ġast jikkonsmawha, jpejpuha, kienu jikkonsmawha mal-ikel, kienu jagħmlu ħafna użu minnu, kienu ġa skoprew l-użu tagħha bħala mediċinali. Għax tinsiex inti l-Għarab kienu l-ewwel nies li kienu għamlu l-alġibra u dawn l-affarijiet kollha li bdew l-alġibra u hekk. Fi żmien l-Imperu Ottoman. Ottoman, eżatt. Kienu avvanzati ħafna. Avvanzati ħafna. Speċjalment fejn jidħol mediċina u hekk u. Issa, da prattikament dis-sitta kienu qegħdin jitolbu fil-muntanji u waqt li kienu qed jitolbu normali bdew jidhru dawn il-blalen tan-nar u jagħmlu display għalihom. Huma Kienu jsejħu, kienu jirringrazzjaw 'l Alla hekk kif jitolbu l-Musulmani, jekk tara t-talba tal-Musulmani qed tiġġiegħ tgħidlu grazzi 'l Alla, fhimt, talli qed ħaj u hekk. U da kienu jidhru daw il-blalen, kienu jiddiskrivuhom bħal ma naraw aħna fis-CE5. U kienu jtuhom show, huma għalihom kienu anġli. Issa, x'ġara? Kien hemm dal-ġeneral Ġermaniż u kien imur magħhom. Da prattikament saraq il-prattika li kienu qed jużaw, imma ma. Għax qed ngħidu fi żmien il-gwerra, ġifieri? Fl-1885. Eja, ħafna qabel. 1885. Inti mbagħad għandek fin-1900s dal-ġeneral Kien kif x'hemm kelma għal mysticism bil-Malti m'hemmx naħseb. Ma naħsibx li hemm. Insomma, xi. Tista' tgħidlu mistiċiżmu ma tista' tfisser. Għax hu sufi mysticism jissejjaħ il-proċedura li jagħmlu huma. Irħielha llum il-ġurnata xorta għadhom hemmhekk fil-lok u għadhom jipprattikaw l-istess ħaġa. Jiġifieri da jekk min ħa jmur it-Turkija fil-muntani ħa jsib il dis-setta li għadha qed tipprattika l-istess bl-istess mod. Bil-ħaxixa u hekk imma jew? Bil-ħaxixa u hekk, kollox l-istess fil-muntanji. U għax mbagħad toqgħod tagħmel għafajn daw tistaqsi lil dak u da, u mbagħad titkellem ma' torok oħra li jafu bihom u jgħidulok u le dawk imġienen, infatti dal-aħħar kienu taħt attakk is-Sufi. Fim? Mill-komunità Musulmana stess. Imma insomma, dan il-ġeneral Ġermaniż adatta l-protokoll li kienu qed jużaw, minus il-ħaxixa, u bdew The Tuli Society. U The Tuli Society mbagħad avvanzat, mbagħad kienu komunikazzjoni ma' Alistair Crowley, u kien hemm l-istorja ta' Jack Parsons li tkellimna jiena u Keith fuqha. U Somehow peress li Dr Greer kien infurmat, kien deep fil-Gvern Amerikan, infatti kien jibbrifja lil Clinton meta kien President. Allura inti x'għandek? Mela da kien hemm xi ħadd qed jinvestiga dal-affarijiet fis-CIA u f'daw is-setturi li jinteressahom daw il-fenomeni strambi u Kien kien seraq il-protocol Doktor Greer. Issa l-istorja ta' Doktor Greer qal li hu kellu near death experience u f'din near death experience insomma wara beda jimmedita u hekk u kif beda jimmedita dehru lu dawn l-orbs. Imma fil-verità hu seraqha di għax Kellu sab l-informazzjoni u uża. Għalhekk Dr. Greer kulħadd jaf li huwa naqa' hekk. U aħna llum il-ġurnata permezz ta' di ovvjament irridu ngħidu grazzi lil Dr. Greer ovvjament għax bih bdejna eh, nagħmlu CFI għax kieku meta konna fil-bidu konna xettiċi veru mi. Ifhem jiena sa ċertu punt għadni wkoll. Inti għadek xettiku. Għax inti tittarhom mill-viċin. Irridu drone li jersaħ lejhom kieku. Mhux hekk biss hu, fis-sens, dak bħalma jgħid Keith ukoll, inti biex xi ħaġa tkun xjentifika trid tirreplika. Issa jekk dil-ħaġa mhux qed tikkopera miegħek, ejja nagħmlu mod li vera hemm xi ħaġa, din mhux xorta għandha il-will tagħha, ġifieri di tidher jekk trid hi. Jekk ma tridx tidher, ġieli Monna Sejfa Jfu ma dehritx, f'inti ma tistax tirreplika għaqlek, ma tistax tirreplika, ma tistax tgħid li hi xjentifika. Għadna m'għamilniex waħda fid-dawl. Eħe, u staqsewna ħafna u Keith interessat u ħassir. Insomma, issa irridu nkomplu ninvestigaw dal-fenomenu aħna. Jiena dal-aħħar. Għax hekk billi tkun xettiku ma jfissirx li taqta' l-għajn, Alla m'hemm xejn, fis-sens m'iniex konvint imma billi tibqa' tipprova. Le, jiena. Allura qed nieħdu pjaċir. Eżatt, eħe. Jiġifieri jekk xejn. Jiġri li noqgħod nipprattika waħdi. Jiġifieri, imma diffiċli minnu, ma tkunx eżattament ċert, għax ġieli tara xi flash fis-sema veru, Dawk darba minnhom konna din hawnhekk qed li ara dak il-flash. Ġiel naraw. Jiena nara ħafna affarijiet anke mhux f'C5 kultant di xi ħaġa li nara spiss u ġieli rajtha anke m'Analise. Aħna dal-aħħar naqqas nara daqsxejn mhux ħażin imma qabel konna mmorru eżempju mmorru Ħad-Dingli jew mmorru Wied il-għajn hemmhekk hawn żonqor. Eh, żonqor sabiħ, ejja. Kon hekk għall-kwiet ikun hemm is-sema ġieli tkun qed tħares 'il fuq u tara stilla waħda sa tixgħal u terġa' tintefa'. Ejwa. Wara ftit tagħmilha t-tieni darba. Kemm il-darba tgħidlix xi l-osti jew ma, m'għandix idea. Vera stramba. Imma jien naħseb xi satellita ta' ma tkun. Fl-istess post ma tiċċaqlaqx. Dik li tifqali naqa' moħħin biss. Għax kieku qed tiċċaqlaq u tiflaxxa darbtejn ngħidlek, mhux ovvja, għax kienet f'post tiċċaqlaq tal-post ieħor, imma fl-istess post fiss m'għandhiex spjegazzjoni għaliha. Kapaċi tkun xi ħaġa naturali. Naturali jew spjegata ta' ġast jien ma nafx x'inhi. Aha. Għandna x'mistaqsi ora? Le, bażikament naqbdu dit-tema, mela CFI spjegajna l-oriġini tiegħu. Eżatt. Issa ħa naqbdu t-tema ta' l-għodda biex inti b'xi mod, forsi ħa mhux il-kelma eżatta, tikkomunika mal-paranormal. Mod ta' kif nikkomunikaw. Għodda biex inti tinteraktja mal-paranormal. Jien naħseb li l-iktar għodda hija s-CE5. Sewwa? L-unika għodda li naħseb li taħdem. Allura jiena kultant is-CFI fin nsejħilha l-Ouija board tal-aljeni sort of. Eżattament. Għandha l-istess funzjoni. Eħe. Issa hemm kif jgħidu kif kien qala Kristu fejn ikun hemm wieħed jew tnejn ikun hemm jiena. Aha. U x'hekk. Aha. Jiġifieri l-istess. Xi ħaġa hekk ma nafx dik l-impreċiż imma dak is-sens. Għax moħħi mhux qiegħed da. Għandrit, għandrit illum. Imma, eżattament, jekk bniedem, da bħal mem da l-eżerċizzju li provaw fejn ikun hemm grupp ta' nies, eh, semmejni għal aħħar darba, li tikteb xi ħaġa fuq karta, xi ħadd jitfaħħa barra u dak jibqa' barra dak il-bniedem. U dawk il-grupp irridu jippruvaw jaqtaw xem fuq dik il-karta. u flimkien, jekk jikkonċentraw flimkien, isibu viċin l-answer ta' li jkun hemm fuq il-karta. Jiġifieri dik pruvata, kemm-il darba ppruvaw jirreplikawha. Jiena li kont rajt studju, naqas tramb dal-istudju, u milux pruvajt insibu u ma sibtux, imma ma sibtx kontrih. Kienu jagħmlu, mela li sar New York, kienu jiffissaw ġurnata u f'dik il-ġurnata kienu jagħmlu session ta' yoga u meditation ġo pjazza. F'dak il-ħin, eżempju jagħmlu satej meditation, jingħaqdu grupp ta' 200 ruħ. Waqt li qed issir il-meditation, somehow il-crime rate tal-post Jonżel b'xi 10% ġifieri. Da l-istess bħal ma nafx hekk rajtx il-ta' tal-Montauk Project. Semmejniha l-aħħar darba ma. Eżempju, fit-tlieta ta' wara l-ofsinhar ikun hemm xebgħa crime, xebgħa crime ġo dal-post fejn kien hemm ġol-Montauk ġo dit-town. Fhimt? U mbagħad hekk nofsiegħa crime u daqshekk jieqaf kollox, bum. Jerġa' jmur kollox għall-normal. Hija naqra xi ħaġa stramba. Allura inti kif tħares li, ġieli tkellimniha u anke naħseb ġieli għedtha pubblikament li għalik il-Ouija board kull mi biċċa L-Ouija board. board u biċċa njama sort of. Ejwa, għax. Imma jiena nifhmek ta' hi nfisha weħedha in isolation ma tagħmel xejn inti għax il-mod ta' kif tużha. Ejja mhux hekk hu le. Imma inti taħseb li bħala għodda ma tagħti riżultat ta' xejn? Xejn s'issa, provajna, provajtha mal-ħbieb, provajtha waħdi. Pratikament xejn, imdendleda mal-ħajt jiġifieri. Waħħilt l-isticker tal-WiFi magħha. Imma mdendla mal-ħajt. Imma ħa nilgħabha daqsxejn l-avukat tax-xetan, ma jfissirx li għax lilek ma ħadmitlekx mhijiex. Ejwa. Għodda valida. Madonna, għamiltha Għamilta, għamilta sew, men, ta, għamilta sew, ta, xena. Minti stess tajt il-paranormal jagħmel lill-ostja jrid, jekk ħa jwebbes rasu u jitnej jekk biku ma jridx jikkomunika miegħek. Eh, mhux hekk. Mhux ħa jagħmilha, tista' ddum tagħmel Ouija board 80 sena. Imma anki eżempju jaf jista' jkun għax jiena naf li m'għandix fidi li ħa taħdem. Fhimt? Naf li mhux ħa taħdem. Għalfejn għandek fidi li ma taħdimx għax naħseb kieku jkollok. Għax il-paranormal ma jaħdimx hekk. Kieku jkollok tieħu survey tan-nies naħseb l-iktar għodda li jibżgħu minnha u jemmnuha hija l-Ouija board, jemmnu li tista' tiġi ppossedut, tiftaħ portal jekk ma tkunx taf tagħlqu. Le, le, m'hemmx minn dan. Għalija m'hemmx minn dan. Il-paranormal ma jaħdimx hekk, ta' il-paranormal vera jaħdem Kif naqbad ngħidlek. Ħa jittargitja n-nies, ħa jagħżilhom in-nies. Mhux ħa jagħżel eżempju, kif naqbad ngħidlek, ara hawn dal-grupp, mela ħa nidhrilhom hawn għax qegħdin ġo dal-post u peress li nidher dejjem hawnhekk ħa nidhrilhom illum. Ma jaħdimx hekk. Mhux local, mhux ġo dal-post jew inkella ċempillu bil-wieġeb. Jiġifieri inti jekk hemm post Bħal insemmu eżempju jsemmuh ħafna l-Ħabs l-Antik jew inkella l-Barracks ta' Selmun fejn morna nagħmlu l-ghost hunt. Jekk inti għandek ammont kbir ta' nies li qegħdin jgħidu li raw jew semgħu jew ħassew l-istess ħaġa, jiġifieri mela huwa local sa ċertu punt. Qiegħed marbut ma' dak il-post. Ma naħsibx ta' jien. Ma naħsibx. Kull imkien jista' jkun suġġett għall-paranormal. Imma ma temminx li hemm hotspots iktar minn oħrajn? Le. Biex ikun hemm hotspots kbar, skoprejta dal-aħħar li tkun hemm ilma għaddej, ammont ta' metall u radjoattività biex il-post ikun highly dan active, highly active, li tista' timmarka xi ħaġa darba. Fhimtni, jiġifieri jkun hemm running water taħt. Ammont ta' metall. U x'inhi, x'taħseb li hija r-raġuni imma? Għax inti tissemmi affarijiet li huma qisu science, qed tagħmilha qisu esperiment tas-science. Eh, mhux hekk hu, aħna jiena qed napproċċja minn aspett xjentifiku. Mhux qed ngħid, mhux qed ngħid li ma jeżistix, imma qed nipprova nsib is-soluzzjoni għal xiex qed jiġru dawn l-affarijiet. X'inhu l-komunikat bejn il-bniedem u l-paranormal. Xi jrid Il-paranormal mingħand mill-bniedem. Jiena- Taħseb li jrid xi ħaġa ma. Jien ma nafx, u jiena għandi ammont sostanzjali ta' nies li huma O negative, u inti taf. L-maġġor parti tan-nies li jkollhom esperjenza paranormali huma jew O negative, jew O positive, jew ikollhom xi ġenitur jew nanniet li huma O's. Jiġifieri. L-DMO huwa l-iktar demm primittiv li ssib, jiġifieri d-demm l-A, A positive, l-A B, il-E, kollha ħarġu mill-O's, mill-O positive u mill-O negative. Imma l-ikbar ammont li għandi, mhux bil-paroli qed ngħidlek, ta' nies O negative. Issa jiena qed nipprova nsib patterns, qed noħodha b'mod xjentifiku, jiġifieri qed insib, qed nipprova nsib il-patterns fid-demm tan-nies, kemm ikun smgħu ilma, x'iħobbu jagħmlu, jekk jinteressahomx il-paranormal, kif beda l-paranormal magħhom. Nieħu kollox step by step, eżempju, ħafna min-nies li jkollhom esperjenzi, paranormali fid-dar ma jkollhomx fucking klieb. Għal xejn ma jkollhomx kelb jiġifieri bla pets ġeneralment. Għax għalhekk imbagħad il-ħsejjes jibdew ikunu iktar kif noqgħod ngħidlek għax inti jiena għandi l-qtates kif ġieli jwaqqgħu xi ħaġa ngħid l-ostja. Jaħsduk. Tkun fid-dlam waħdek, anke l-qattus l-iswed u tibda tara ġieli nqum u nsibu hekk fuq is-sufan ħares lejja. Insomma, kif naqbad ngħidlek ma jkollokx pezz id-dar ħadd isma' ħoss ħadd ħasra ta' tgħid mela hawn xi ħaġa hawn. Imbagħad jekk il-ħoss ikompli, ġeneralment ma jkomplix fit-tul ta'. Ġeneralment itik ġimgħa hard time u daqshekk jieqaf għax inti mbagħad qisek tkun ġejt immjun għalih, inti just kemm beżżgħek dik in-naqra ta' dik in-naqra awareness, fimt? Li jgħidlek isma' u xi ħaġa ta' u daqshekk pup u jħallik bil-kwiet. U mbagħad jaf jgħaddu jien naf tul ta' żmien u Jerġa' jagħmillek xi ħaġa. Da bħal bħalma hemm miktub fil-ktieb ta' Jacques Vallée, sejt liema wieħed. Madonna. Fejn jgħidlek jekk inti ma tkunx qed tagħmel xi ħaġa lil fenomenu jridek jew qisu iniggżek naqra biex jgħidlek hawn. Jew inkella jibdlek jgħidlek fil-ktieb. Jiġifieri jibdlek b'mod ta' kif inti taħdem. Ma fl-ema sens, jiġifieri għax ikun iridlek il-ġid u jitfak fit-triq it-tajba xi xi xi qegħdin ngħidu. Jack Valliere dejjem għandu dit-teorija li daw dal-fenomenu għandu aġenda. Fhimt? Jew hemm ħafna affarijiet jaħdmu għal xi ħaġa waħda, sewwa, jew hemm dix-xi ħaġa li tikkontrolla dawn l-affarijiet kollha li jiġru. Jiġifieri jew għandek ħafna eh, paranormal li mhux konness ġo ġo bubble waħda, fimt u qed jaħdmu għall-istess qan. Jiġifieri qed jaħdmu għal target flimkien. Jew nkella għandek di xi ħaġa U li t-target jgħid x'inhi Jacques Vallée imma? x'inhi? It-target jgħid x'inhi Jacques Vallée jew? Eh, Prattikament jisu qed jgħid bħalma ngħidu aħna l-programmer. Fim? Għandek programmer għandu daw. Jiġifieri ma il-programmer li ħoloq dir-realtà qed jipprova jibdel xogħlu jiġifieri? Xiex? Billi ella jbeżża' n-nies u jlibbes in-nies ta' suldat u jagħmel. X'ismu dak li kiteb Madonna, The Blade Runner? Philip K. Dick. Philip K. Dick, dak għandu interview. Blade Runner il-film jismu, ktib jismu The Android's Dream of Electric Sheep. Dak għandu interview. Ġili rajta? Jista' jkun, għax rajt ħafna, naħseb rajt ħafna materjal, ġili rajt interview. Ma nafx jekk għax nistawx nużawa fair use. Għax kumuni. X'inhi ma fuq x'inhi l-interview? Jibda jispjega fejn u Kien ġie persegwitat mis-CIA u hekk u għax beda jitkellem fuq il-Matrix men. Li aħna qed ngħixu ġo Matrix u ġieli dal-Matrix jibdel xi variables. Li għandu interessanti fil-ktieb, dik la naf rajtha video laqas qrajtha bħala interview. Ma nistax niftakar l-isem tal-ktieb però mingħajr qatt ma kien qara l-Bibbja kien kiteb xi storja fejn anke l-ismijiet Huma xi avvenimenti u ismijiet li qegħdin fl-Atti tal-Appostli. Nistieħ. U mbagħad induna xi sentejn wara, ġifieri kemm kien viċin bl-ismijiet b'kollox. Nixtieq nerġa' nsiba dik. Interessanti, eh, dak il-bniedem. Le, dak bniedem interessanti ħafna ħafna. Hu miet ftit qabel ma ħareġ il-film, ostja biex ikun jaf x'suċċess għamel ħaqqa. Ifhem hu kien kien ta' suċċess ta' ġifieri fil-ħajja tiegħu. Ejja, mhux hekk hu. Fl-istess ħin kien sparixxa ieħor fil-Messiku. li kien jitkellem bl-istess mod. Ehm, pratikament u eh, dal-fenomenu jisu qed jikkontrollana u jigwidana u bli jrid u fimni. Da eh, jekk u onnipotenti, fimt, immaġina da jgħet. Inti taħseb li il-paranormal huwa Alla? Eh, mhux hekk. Mhux hekk. Meta, għax din, din hija. Ma għal, x'inhu Alla joqgħod ibeżża' n-nies u jagħmel it-trabi jibku bil-lejl. Entertainment. Joqgħod jiftaħlek il-gwardarobba. Entertainment. Oqgħod taħseb. Ġiet tgħid li Alla qed jilgħab logħba The Sims? Oqgħod taħseb. Qed jiblaw f'Sor Mubina. Deh f'kull reliġjon għandek li hemm xi ħaġa oltre, ikbar. U sorry, tista' ma taqbilx miegħi. Però, kif qiegħda s-sistema, jekk hemm vera hemm xi ħaġa, aħna qed nassumu li hemm xi ħaġa, sewwa. Jekk hemm xi ħaġa, di sa tieħu bass bina, fhimt, ġust. Jekk toqgħod tinkwieta, filli jew ikun hemm kollox paċi u bla ġlied fid-dinja. Filli f'daqqa waħda. Fejn qatt kien hawn perjodu bla ġlied fid-dinja? Ma tkunx daqshekk gravi bħal meta bħalissa u f'xifer t-Tielet Gwerra Dinjija. Insomma, ġa qegħdin fit-Tielet Gwerra Dinjija. U għedna nisimgħuha din, ostja, ajjew l-Alla. Ara kemm ilha għaddejja l-gwerra tal-Ukraina. Mhux jisa t-Tielet Gwerra Dinjija għaddejja jisa. Għandek l-Ukraina, issa għandna l-Iran u l-Amerika. Tiċċaqlaq qiegħda l-istorja. U aħna qegħdin fin-nofs. Jiġifieri, meta aħna mmorru nagħmlu ghost hunt. U Keith iġib l-EMF meter, u tri-field meter, u l-ostji kollha. Għax int għadek kemm għedt li s-CE5 biss taħdem. Eżatt. Allura, x'ikun qed jiġri meta, eżempju, l-K2 meter u t-tri-field meter jixgħalu jdoqqu f'daqqa bħalma kellna fl-episodju ta' Salmon. Hija naqa' stramba dik ukoll, le? Hija xi ħaġa paranormali l-ewwel nett jew hija forsi hija xi ħaġa? Jista' jkun ikollok xi ħaġa magnetized u jimmarkalek u. Imma tiġi u titlaq. Jekk inti tkun fl-istess post u Qegħdin still jiġifieri f'dil-kamra, f'daqqa waħda titla' malla u mbagħad terġa' tinżel. Jien li rajt. Tieħux dar li forsi hawn electronics u hemmhekk aqqas alla bozza m'hemm. Jien li rajt stramb, li rajt stramb tal-ballun. Dik naħseb għalkemm forsi l-iktar waħda li hija forsi n-nies ħa jitkellmu fuqha li hija l-inqas waħda stramba ħa nkun onest. Vera? Għax dak il-ballun l-ewwel jista' jkun hemm dak ħafif rixa dak grems jiżen. Ta' tonfoħlu Alla jitlaq. Qed tifhem? U dan mhux li, all right, iċċaqlaq imma mhux irrombla. Fis-sens titfgħu fuq xiex titfgħu selmun hemm trab, ħmieġ, ġebel żgħir. Ġifieri da easy li jerġa' jieħu postu u jiċċaqlaq. Fis-sens seta' kien kollox imma tant hemm probabilità kbira li kienet xi ħaġa naturali. U forsi li ma rawhx in-nies għax kien hemm min ikkummenta, għax fil-video ma dehrx jiċċaqlaq deher jixgħal biss. Sorry, kont ħaqalla waħdi b'kamera waħda. Imma dak il-ħin li Carlos kienet iħares lejh, to be honest, Carlos ma rax il-ballun jirrombla. Jiġifieri dal-movimenti li jagħmel il-ballun huma mikroskopiċi letteralment. Ostja? Ġifieri b'mikroskopik ċaqalqu mikroskopik. Eh, dal-ballun li għandu, dan huwa ballun li jilagħbu bih l-qtates. Hmm. Imma dal-ostja ballun, anke jekk tħares lejh ħażin jixal, sensittiv ħafna ħafna ħafna, ġviri memx għafej. Ġviri, jek ikonna xaħġa flat surface. Eh, ma kienx liktar esperiment. Fejn nistaw nipruvaw nerġaw, eżempju. Le, jiġifieri dak wieħed mill-għodda li żgur fil-ghost hunts li jmiss ħa jintuża peress li kien ta' suċċess. Eżempju, Keith uża l-SLS. L-SLS hija dik li l-kamera tipprova through wire frame tagħmel il-figura ta' bniedem. Jien għalija huwa bullshit totali u hija għoxxata daqs il-voice box. ma taħdimx, hija kwistjoni ta' pattern recognition? Nitkellmu naqgħu fuq il-voice box. Mela, nafu li Thomas Edison pprova jibni radio biex jikkomunika magħhom. Sewwa, biex nibdew naqgħu mill-bidu. Thomas Edison pprova jibni radio biex jikkomunika magħhom. Qatt ma rajtha mkien. Ejju, ejju, ejju. Prova jibni radio biex jikomunika mal mal xismu, mal mejtin. Jien naħseb aħjar nispjegawlhom in-nies kif jaħdem voice box. Ejja neħdu naqxejn naqa' storja fuqha. Voice box huwa apparat li biex tisma' lil ħna. Imma sintik tistik tiktar fid-dettall. Mbagħad għandek fil-50s reġgħet ġiet invoga dit electronic voice box Fejn fil-verità fil-fifties bdiet qisha l-ħaġa. U mbagħad għandek progress through is-sixties u s-seventies l-Ingilterra fejn kien hemm min kien qed jesperjenza, hawn, min kien qed jipprova jagħmel esperimenti fis-seances u hekk. U fin-nineties bdew il-paranormal scholar ta' x'ismu, ta' Keith Parsons. Fejn imbagħad hemmhekk splodiet nagħa ma' kullimkien u kien hemm il-di tal-white noise u affarijiet oħra. Min tista' tista' tidħol iktar fid-dettall? Ah, bażikament, il-kunċett oriġinali kien li inti f'dak it-textix li tisma' fuq ir-radio qisu l-entità tissellef dik l-enerġija biex timmanipula dak il-ħoss biex joħroġ vuċi, sentenza, kelma. Imma kieku taħdem hekk, fiha u ma fihiex, imma il-Facapello ħafna minn dawn il-ghost box li jagħmlu huma sweep radios, jiġifieri jaqbdulek minn frekwenza jien naf minn 80 sa 120 megahertz. U jibda, inti fil-fatt tisimgħu faqa' paħ paħ paħ paħ paħ, dak li jkun qed jagħmel ikun qed idawwar frekwenzi, 87.1, 87.2, 87.3 għaddej. Imma ħafna drabi dan jkun qed jiswipja first and foremost radio channels li fil-verità jkunu qegħdin ixandru. Mhux hekk? CB radios, jiġifieri anything li taqa' taħt dik il-frekwenza dan ħa jiswipja u x'jiġri? Eżempju, ikollok cluster ta' channels tar-radio, ġeneralment tkun bil-lejl, li forsi l-mużika ma tkunx daqshekk hefer kemm tisma' mużika, l-aħħar darba opera bdejna nisimgħu minn ġol Ej, ej, wa, ma. Toastbox. U forsi minn tliet stazzjonijiet differenti jgħaqqadlek tliet sillabi differenti. U inti trid tipprova tinterpreta x'inhi l-kelma li qal. Fil-fatt, fi- mill-ghost box, i- minn minn dan is-sweep radio rari tisma' sentenzi twal kull ma tisma' sillaba jew tnej. Allura għal iwa, għal le, Bħal Bumblebee. fis-sens Jiena għalija mhuwa xjentifiku xejn bħala għodda. Jien naħseb il-mod kif tirrekor, jiena smajt vuċijiet ta' spirti mhux through ghost box imma letteralment għandek microphone sensittiv fil-kamra. jinstama' baxx u mbagħad jgħollu l-amplifikazzjoni u llum hawn ħafna biex tnaddaf ukoll. Jien għalija jekk. Ġieli smajthau inti inti jew. Li mhux smajtu jien għax irrekordjajtu jien, ġieli smajt eżempju u dik xi ħaġa li fis-CE5, sorry, fil-Ghost Hunt li jmiss nixtieq nesperimenta biha li huma microphones tiegħi li mhumiex sweep radios naf li huma sensittivi naf kif jaħdmu naf kif innaddafhom. Ah, ovvjament, it's sound engineer. Imma bħala ghost box li tiswipja radio eh, għalija asħaq il-ħela ta' ħin niprofaw nużawa f'ghost hunt. U anki di ta' ta' xismu naraħħa ħafna vejgi jena tal ta' ritratti u koll, ġifiri, xek jek inti għattiħu ritratt, eżempju, milu xrajt video, tellaw video ta' persuna għaddeja minn wara tieqa. Dik il-persuna kienet għadha tiffilmja U kellha l-bozza tal-kamra. Ara, il-problema ta' das-suġġett Sajan li ħafna nies li ħafna nies jixtiequ li jkunu huma li jkollhom l-ewwel ritratt fucking tajjeb li hu l-video tajjeb. Jien nixtieq li jkun hemm. U l-entużjażmu jiġri bihom. Le, dik żgur. Issa. Bħalma jiġri lili wkoll. Bħalma tiġri 'l kulħadd. Aħna. Jibgħatulix ir-ritratt ta' Arjun fuq. Aħna. Kellha stjaħ. Li nagħmlu Sajan taf inti jiena inti Keith meta jkun hemm xi ħaġa nibgħatuha għal xulxin. Ejwa, ejwa. U ma noqogħdu ngħidu xejn għax dak hekk u dak hekk, isma' hawn dan x'taħseb li hu. Eżatt. U dak li jkun jerġa' Imma meta ttieħu eżempju ritratti bil-lejl, speċjalment f'postijiet. U kien hemm ħafna paradolja wkoll. U paradolja, ħmieġ fl-arja, hawn fl-ajru li jista' jkunu orbs. Hawn sensors tal Jiena, eżempju, ħafna minn dal-ghost equipment jinxtara minn fuq Amazon jew minn fuq Temu. X'għin l-ostja tippretendi? X'sensor ta' kamera ħa jkollok jekk int ixtrajt night vision li tiswa forty euro minn Temu? X'qed tippretendi li tara? Alla kollox. L-unika video ta' xi ħaġa paranormali li għandna, pratikament, rejnieh dak kemm-il darba, dak is-sensors ma nafx kemm kienu jiswew flus, beda jgħid wieħed. Meta jidħlu kwistjonijiet ta' cameras, Sakemm ma tkunx taf l-ambjent fejn qed tiffilmja, x'inhi x'inhi l-kam, ma ma tista' tgħid xejn, ma tista' tgħid xejn. Kultant tara xi ħaġa, la la tkun taf jekk hix tebgħa fuq il-lens, bniedem jew ghost, fis-sens li da m'hemm xejn definit, xejn xejn xejn. U dik hi l-problema ta' das-suġġett li s'issa qatt ma kien hawn biċċa prova li tgħid il-qaħba. Ma nafx kif ħan ispjega. Eh, dak l-unika video ta' stja li hemm ta' u mod mhux twil vera eh, qasir. Fejn jidħlu UFO sem videos li ngħid ostja ma nafx kif nispjega. Forsi hemm min jist ma fejn jidħol affarijiet ta' paranormal, s'issa għadni ma ltqajtx ma biċċa evidenza video jew audio li ngħid ostja. Dak il-video hemm dawk il-lasers ippuntati din ġol-ħajt. Sawa? Mhm. U f'daqqa waħda tara l-laser, il-di, il-point tal-laser qed titwistja ddur hekk. U qisu u mbagħad kompliet tikber hekk. Qisu qed idur. Xi ħaġa. Ma naħsibx li qatt u rajnieh, tara dal-video, semmejnieh imma qatt ma rajnieh. Qisti issa nfittxulha. Eħe, jekk insibuh, qed tarawh bħalissa, jekk ma qed taraw xejn ma sibniehx. Ma sibniehx, ejwa. Imma fejn rajtu, Madonna. U vera qasir, jaħasra, għax tarah idur hekk. Li qed jgħid Sajan, jeżistu lasers li flok jitfgħu point, jitfgħu forma ta' xibka. Ġeneralment dawn jintużaw biex inti tkun tista' tara t-texture ta' ħajt kif inhu. U kif kien beda. U jintużaw ovvjament f'dawn l-affarijiet biex jekk ikun hemm ċaqlieqa taqbadha mill-ewwel. Dik vera f'kienet freaky. Imma dak naza inġinier li kien esperjenza l-ħaġa. U l-ewwel mesperjenza jisu ehm, bħal terremot. Le, l-ewwel mesperjenza marġo post u kien hemm waħda. Imma dejma tistax tajda ta' fis għax naza inġinier jien naf tobba Alla li jemmnu li jekk tiftaħ tieqa' fix-xitwa jaqbdek riħ ta' fġieħ Kristu. Jew jekk ma tgħattix ħalqek mis-sħana għall-bard jaqbdek riħ. Eħ. Allura jekk hemm xi ħadd u jixtieq jesperjenza l-paranormal, hemm xi ħaġa li jista' jagħmel xi forma ta' esperiment, xi attività li jista' jagħmel biex, għax ħafna nies jgħidulek, għax jiena qatt ma rajt xejn, jiena qatt ma smajt xejn. Xi jfajf. L-unika mod viċin li tesperjenza xi ħaġa paranormali meta taraha fis-sema. Issa kien hemm min esperjenza wara sci five u ġeneralment ħafna min-nies li jkollhom l-encounters mal-UFOs li jien ma kontx nemminha u kont kontriha għal tul ta' żmien, Huwa meta tintaqa' ma' UFO ħa tintaqa' ma' xi xi ħaġa paranormali. U għandek l-effett tal-hitchhiker effect ukoll. L-effett tal-hitchhiker effect pereżempju tmur xi mkien u qisek ħadt riħ, laqqattu miegħek, ġarrejtu miegħek u ħadtu miegħek id-dar. Dik hi iva dik dik dik iktar plawsibbli milli Tmur ġo post u ħadt esperjenza żgur. Jaf inti per eżempju just iltqajt miegħi, jien kelli esperjenza paranormali u kelli l-hitch hiker u inti mbagħad ħadtu minn għandi. Fimta? Bħal Covid mela. Bħal Covid, ew eżatt, u hija. Imma dik it-teorija żgur taħdem, dika dika nilgħab il-flus fuqha jien. Ġifiri. Jamlu l-vaccines għal-jaw. Dik zgur, għalija jena dik zgur taħdem, fatti jek tara l-istejer ta' l-Skinwalker Range, l-istejer ta' Navajo, stejer oħra per eżempju li kumbaċu maħħom, per eżempju jek inti tmur ġo post jaf iġġor xi ħaġa miegħek fida fil-folklor kollu kważi. Dika iktar ngħid li taħdem ostjarien li Jien naf tlaqtu minn xi mkien ħa da. Ġeneralment jibdew jew bħal cracks, jew bħal boċċi jaqgħu, jew bħal splużjoni kbira, hekk jibda l-ewwel. Jew inkella xi figura sewda jew xi ħaġa tiġri hekk, affarijiet hekk jibdew. U mbagħad jibda bil-mod hekk jew pereżempju jaħbilek xi ħaġa, jew jitfagħlek xi ftit hekk jispħarrax ta' ilma just biex hekk jġibek naqra on edge. Għax nandu. Nalqu? Nalqu. Mela. Għajdalhom ċaw mela. Narakom guys.